א גוטן טאג טייערע צוהערער. באלאק רופט בלעם זאל קומען שעלטן די אידן. בלעם קומט צו גיין, און אנשטאט שעלטן די אידן הייבט ער זיי אן בענטשן און זיי אויסלויבן. איינע פון די זאכן וואס ער זאגט איז, מי ימנו עפר יעקב? ווער קען דען ציילן די שטויב פון יעקב? פארשטייט זיך אליינס אז בלעם האט נישט געמיינט צו זאגן אז מיר האבן אזויפיל שטויב, מיר האבן אזויפיל זאמד, מיר האבן גאנצע טראקלאודס פון טאפ סאויל. ער האט געוואלט דא עפעס ארויסברענגען, אזויווי די פסוק זאגט קלאר, וישא משלו ויאמר. בלעם זאגט נישט דא קיין זאכן גראד, ער זאגט עס אלס א משל, און פון דעם משל קען מען ארויסלערנען זאכן. איז וואס וויל בלעם זאגן מיט דעם מי ימנו עפר יעקב? אז מען קוקט אריין אין בעל הטורים זאגט ער זייער א אינטערעסאנטע זאך, עפר איז די זעלבע לשון ווי עופר הוא איילון וואס מען זעט אין שיר השירים, הוא איילון די אייל דאס איז א סארט הערש, עופר הוא איילון מיינט א יונגע הערש, על דרך זה ממנו עפר יעקב, די יונגע פון די אידן, און ער זאגט ווייטער די בעל הטורים, דאס איז על דרך ווי הושעיה הנביא זאגט, כי נער ישראל ואוהביו, אידן זענען אזוי ווי קינדער און דער אייבערשטער האט זיי ליב. און ער איז ממשיך אז דאס זעט מען אויך אין די תרגום, די תרגום טייטשט מהנה פאר יעקב דאתקאי דבית יעקב, דאס מיינט די קינדער פון בית יעקב. רש י טאקע אויפן פלאץ ברענגט טאקע די תרגום. און טייטשט עס אויס. מימונה פאר יעקב, ווער קען זען די חשיבות פון די עד קאי דבית יעקב די קינדער פון בית יעקב. רש י גייט ווייטער דבר אחר נאך א פשט, ס'איז נישט דא קיין חשבון אויף די מצוות וואס די אידן טוען מיט עפר, אזוי ווי לא סחריש איש בשור וחמור, לא סזרע כלאים, עפר הפרה און עפר סוטה. וואס בכלל דארף מען פארשטיין? ס'איז דא א כלל אין רש י אז רש י זאגט צוויי פירושים מיינט עס אז איין פירוש איז נישט גענוג, ס'דארף זיין ביידע פירושים. איז וואס איז דא וויכטיג צו האבן ביידע פירושים? אזוי אויך איז דא א כלל אין רש י. אז ווען ס'איז דא צוויי פירושים אויף די זעלבע ווארט, איז עס נישט סתם מ'האט געטראפן צוויי פשטים אריינצושטופן אין די ווארט, נאר זיי האבן א שייכות צווישן זיך. איז אויב אזוי, וואס איז די שייכות צווישן די ערשטע פשט אין רש י, אז א פאר יעקב גייט עס אויף די קינדער פון יעקב, און א פאר יעקב גייט עס אויף די מצוות וואס מ'טוט מיט דארפער? און בכלל דארף מען פארשטיין אז מען טראכט זיך אריין אין די ערשטע פשט פון רשי, מימינו עפר יעקב, די פשט פון די תרגום, ווער קען דערציילן די קינדער פון יעקב? וואס עפעס די קינדער פון יעקב? ווער קען דערציילן די אידן? איז די אמת איז אז ווען מען רעדט פון ווער קען דערציילן די אידן, מיינט נישט צו זאגן ווער קען דערציילן די אידן, פשוט ציילן, אוודאי קען מען ציילן די אידן, מען האט נישט קיין צייט, מען האט נישט קיין קיין כח, אזוי ווי דער זאגט אין מיכאל, דער אייבערשטער האט געזאגט פאר יעקב מיכאל איש למנות וועט ציילן די ערד, וועט ער אויך קענען ציילן די קינדער פון יעקב, ס'איז דא א נומבער, ס'איז זיכער אז מען קען ציילן, נאר וואס דען, מען רעדט דא פון א געוויסע חשיבות, די חשיבות פון די קינדער פון יעקב אז מען ציילט זיי נישט. בלק האט גערופן בלעם און אים געהייסן שעלטן. האט בלעם אים געזאגט, איך קען נישט שעלטן. די אידן זענען עפעס מער פון דעם אז איך זאל קענען זיי שעלטן. און דאס צעטיילט זיך אין צוויי חלקים. ס'איז דא איין חלק אז אידן זענען בעסער פון דעם אז איך זאל זיי קענען שעלטן, מצד דעם וואס דער אייבערשטער האט זיי מורא'דיג ליב. זיי האבן א געוואלדיגע חביבות ביים אייבערשטן. און ס'איז דא א צווייטע סיבה פארוואס, מצד זייערע מצוות וואס זיי טוען, מצד די זכותים וואס זיי האבן קען איך זיי נישט העלפן. און דאס איז מרומז אין די צוויי פירושים אין רשי. די ערשטע פירוש אין רשי, זאגט און אמונה אויף אר יעקב, דאס איז די חשיבות פון כלל ישראל. אידן האט, די אייבערשטער האט זייער ליב די אידן, און ממילא קען איך זיי נישט העלפן. דער צווייטער פשט רעדט מען וועגן די מצוות פון די אידן וואס דאס איז זכותם וואס די אידן האבן. אבער נאכאמאל, וואס א שייכות האבן די צוויי פירושים איינער מיט די אנדערע? און אזוי אויך צוריק צו די אנדערע שאלה, וואס עפעס רעדט מען דווקא וועגן די קינדער? איז לאמיר זיך א מינוט אריינטראכטן וואס די בעל הטורים זאגט אויף די עפר יעקב כמו עופר הוא היה להם אזוי ווי די הושעיה נביא זאגט כי נער ישראל ואוהב א י. וואס איז פשט פון דעם? מיר ווייסן אז טאטע און מאמע האבן מורא'דיג ליב זייערע קינדער. פארוואס? איז דא צוויי סארטן ליבשאפט וואס א טאטע און מאמע קענען האבן צו די קינדער. בדרך כלל האט מען ליב דעם קינד, א ערוואקסן קינד, ער איז א קלוג קינד, ער איז א פיינער, ער איז א גוטער, ער איז א פאלגזאמער. מ'האט אסאך מעלות וואס דער קינד האט, און צוליב דעם האט מען אים זייער שטארק ליב. אבער די אמת איז אז דאס איז נאר א מוגבל'דיגע אהבה, דאס איז נאר לויט וויפיל דער קינד איז גוט, לויט דעם האב איך אים ליב. אבער עס איז דא א געוויסע אהבה וואס די טאטע און מאמע האבן ליב דעם קינד נישט צוליב א געוויסע זאך, נאר ווייל דאס איז מיין קינד, דאס איז איין עצם מיט די טאטע מאמע, ס'איז ווי א, מען זאגט, א עקסטענשאן פון מיר, במילא האב איך ליב מיין קינד. די ערשטע סארט אהבה איז טאקע דא ביי א ערוואקסענע קינד, ווען די קינד איז שוין אויסגעוואקסן, די קינד האט שוין פארשידענע מעלות, און במילא קען איך שוין ליב האבן דעם קינד צוליב געוויסע טעמים. ווען א קינד איז קליין, די טאטע און מאמע זענען מורא'דיג פרייליך, מורא'דיג צופרידן מיט דעם קינד. פון וואס זענען זיי פראוד? פון וואס זענען זיי פרייליך מיט דעם קינד? פון וואס האבן זיי ליב דעם קינד? די קינד האט נאך גארנישט, דעמאלס איז אין בגולי אט די ליבשאפט, די נאטירליכע ליבשאפט וואס א טאטע מאמע האבן צו זייער קינד. אויף דעם זאגט מען, נער ישראל ואוהביו, די אייבערשטער קען ליב האבן אידן צוליב געוויסע מעלות וואס זיי האבן, צוליב וואס זיי טוען די מצוות, די תורה וואס זיי פירן זיך אויף, פארשידענע מעלות. אבער נאכדעם איז דא אז דער אייבערשטער האט ליב א איד נישט צוליב א געוויסע מעלה, נישט צוליב דעם וואס ער טוט עפעס, נאר פארוואס? ווייל ער האט א נשמה, א חלק אלוקי ממעל. דאס איז אזוי ווי א נער ישראל, ער איז א קליין קינד, ממילא וואו ער וויי. און ווי דער מדרש זאגט, פונקט אזוי ווי א קליין קינד וואס זינדיגט וועט דער טאטע אים נישט אוועקווארפן ווייל ער איז נאך א קליין קינד, אזוי אויך יעדע איד אפילו ווען ער זינדיגט קוקט אים דער אייבערשטער אן ווי א קליין קינד און ווארפט אים נישט אוועק, ס'איז בלייבט דער אהבה וואס דא צום אייבערשטן. און דאס איז מרומז אין די צוויי פשטים פון רשי. די ערשטע פשט איז ממנה פאר יעקב דאס גייט אויף די התקיה דבית יעקב, מען מיינט נישט דווקא קליינע קינדער, מען מיינט ווי אזוי די אידן זענען אזוי ווי קליינע, אזוי ווי עפר, שטויב, זייער עבודת השם איז עפעס זייער נידריג, ממש ווי ווי זאמד, פון דעסוועגן דאך די אייבערשטער האט זיי גאר שטארק ליב, און דאס זאגט זיך ארויס אין די צווייטע פשט פון רשי. וואס זאגט רשי וואסערע מצוות האט די אייבערשטער זיי געגעבן? עפר הפרה. און אפאר סותר. איה פאר א פרוש ווי מען האט שוין גערעדט אין א פריערדיגע געלעגנהייט, ווען א איד איז רחמנא לצלן אפגעהאקט פונעם אייבערשטן, דאס איז די ענין פון טומאה, ווי מער אפגעהאקט פונעם אייבערשטן איז אלץ מער איז דא די לעוועלס פון טומאה, ביז צו א מעש וואס אזוי ווייט פון דעם אייבערשטן, ס'איז אינגאנצן די אפגעהאקטע חיות פונעם אייבערשטן, אז דאס איז אבי אבות הטומאה. און ווען א איד האט א שייכות מיט א מת ווערט ער א אב הטומאה. משה רבינו האט געזען די ענין וואס הייסט א אב הטומאה, א טמאי מת, נשחרקה מפניו של משה, משה'ס פנים איז געווען אינגאנצן רויט און ווייס, ער האט נישט געוואוסט וואס גייט זיין, אזא איד וואס איז אזוי ווייט פון דעם אייבערשטן וויאזוי וועט ער האבן א שייך איז וויאזוי וועט ער קענען ווערן צוריק נאנט צום אייבערשטן? האט אים דער אייבערשטער געזאגט ויקחה אליך פרה אדומה, דורך דעם עפר הפרה קען אפילו א איד וואס איז אזוי ווייט ווערן צוריק נאנט צום אייבערשטן, די מצוה טאקע וואס האט נישט קיין טעם און ווען א איד טוט עס, ער געבט זיך איבער צום אייבערשטן, איז ווערט ער צוריק נאנט צום אייבערשטן אפילו ער איז גאר גאר ווייט ממש ווי א תמימות. איז דאס די ערשטע זאך, אייפער הפרה. דער אייבערשטער האט אזוי שטארק ליב די אידן, אפילו א איד איז גאר ווייט, געבט ער אים א וועג וויאזוי צוריקצוקומען נאנט צו אים, די אייפער הפרה. און אזוי אויך עופר סוטה. וואס איז דאס א סוטה? א ווייב וואס איז אוועקגעגאנגען פון איר מאן, געגאנגען רחמנא לצלן מיט א צווייטן מאן. זאגט דער אייבערשטער די מצוה פון סוטה, אז מען געבט פאר די פרוי עופר סוטה, מען געבט איר א וועג זי זאל קענען צוריקקומען אהיים. א איד וואס איז אזוי ווי חתונה געהאט מיט דעם אייבערשטן, אז מען גייט רחמנא לצלן אוועק פון דעם אייבערשטן, געבט אונז דער אייבערשטער א מצוה, דייעט אונז דער אייבערשטער א וועג אפילו אין אזא מין מצב צו קענען צוריק קומען צום אייבערשטן. דאס קומט פון די טיפע ליבשאפט וואס דער אייבערשטער האט אז א יעדער איד, נישט קיין חילוק אין וועלכע מצב ער איז, צי ער איז ווייט פון דעם אייבערשטן, אפגעהאקט זיין חיות אזוי ווי א טמא מת, צי ער איז אזוי ווייט ווי א סוטה, געבט אים דער אייבערשטער א וועג ווי צוריק צו קומען און ווערן צוריק נאנט צום אייבערשטן מצד די גרויסע אהבה וואס דער אייבערשטער האט. זאל דער אייבערשטער טאקע העלפן אז די גרויסע אהבה וואס דער אייבערשטער האט צו אונז זאל טאקע ווערן נתגלה ווען משיח וועט קומען תיכף ומיד ממש. פאר די וואס ווילן קוקן מער בהרחבה די שיחה, די שיחה איז אין לקוטי שיחות חלק ל ח, דאס ווייסט עס זיכער אויף פרשת בלק, א גוט שבת.